Qırım yarımadası Rusiye tarafından istilâ etilgen soñ, qırımtatar tiliniñ inkişaf mevzusı qıtaiy Ukrainada daa yüksek basamaqqa köterilgen. Meselâ, eki biñ on dört senesinden berli Ukrainanıñ eñ ileri aliy tasil yurtlarından biri sayılğan Taras Şevçenko adına Kiyev Milliy Universitetinde qırımtatar tili bölügi açılğan edi. İşte, bugün biz bu universitetniñ qırımtatar bölüginiñ faaliyeti aqqında qonuşacamız ve studiyamızda qırımtatar tili ocası, Kyiv Milliy Universitetiniñ Türkiy tiller kafedrasınıñ assistenti Abdulla oca Seytcelelni selâmlaymız. Hoş keldiniz, ocam! Sağ oluñız, hoş buldıq. Ocam, ilk evelâ bu universitetniñ faaliyeti ve kafedrañıznıñ faaliyeti aqqında soramağa ister edim. Şimdiki vaqıtta qırımtatar tilini ögrengen talebe, studentlerniñ sayısı ne qadar? Bugün de bugün bizim filologiya institutımızda qırq, qırq beş talebeden ibaret olğan qırımtatar tilini ögrengen gruppalar bar. Episi olıp qırq beş? Episi olıp, birinci kurstan başlap, dörtünci kursqa qadar. Ve olarnıñ çoqusı qayerden, yani Qırımdan kelgenler çoqmı? Añladım sualüñizni. Demek, elbette, aralarında bir qaç qırımtatar balaları, balalarımız olsa da, ekseriyette bu Ukrainada yaşağan, yani qırımtatar tilini çetel til olaraq ögrengen talebeler, ekseriyette ukrainler. Ve aqılımda olğanı kibi, eki biñ on dörtte ilk sınıf açılğanda, ilk böyle gruppa açılğanda, episi ukrain edi ve yani qırımtatarı birisi yoq edi olarnıñ arasında. Ne sebepten gençler qırımtatar tilini ana tili olaraq tanımasa da, amma kene de bu tilnen meraqlana?
Bilesiñ, birinciden, bu, buña bir qaç sebep ola bile. Kiriş kampaniyası acele, sebeplerini de bilemiz, qurulğanı içün qırımtatarlar Qırımda yaşağan işğalini tanımağan balalar tez-tez, öyle acele kirip olamağanındandır. Bu bir sebep. Ekinci sebep, Elbette, Ukrainada, Qırımdan çıqıp da Ukrainada birden oqumaq, buña bir küç kerek. Diger taraftan, bu, men bilesem, şimdiki zamanda, yani yirmi birinci asırda, o qadar sürgünlikten halqımız keçken soñ, mına bu, Kiyevde açılğan ihtisas, bu, yañı bir seviyede qırımtatar tilini ögrenmek bir basamaq oldı. Çünki ondan evel qırımtatar tilini çoqusında, Qırımda olsun, ondan evel Özbekistanda olsun, qırımtatar tilini ana tili olaraq ögrengen ediler. Şimdi ise biz ana tili olaraq, ögrenüvden ğayrı, çetel tili olaraq usullarını kenişletmege imkânımız oldı, em de mında da büyük bir küçük olsa da, bizim seviyemizde, ocalıq seviyemizde olsa da, amma bu Yahşı bir muvafaqiyetler demek mümkün. Yani, añlağanım kibi, yañı programmalar azırlanıla, çünki qırımtatar tilini ana tili olaraq tanımağan ve bu tilni sıfırdan ögrenip başlağanlar içün başqaca yañışmaq kerektir. Böyle leyhalar azırlanılamı? Elbette.
Çetten bizge kelseler, qırımtatar tilini nasıl Olsa da bu qırımtatar tili, onı deñiştirmey añlatsañız, işnen biter dep aytmaq mümkün. Lâkin bu bam-başqa tüşüngen talebeler. Çoqusı qırımtatar tilinen, elbette, tanış olmağan, qırımtatar medeniyetini az bilgen talebeler kele. Ekinciden, elbette, olarnı qırımtatar tilinden ğayrı daa çetel tili, çoqusında ingliz tili, Tercime ihtisası da meraqlandıra, lâkin qırımtatar tilini menimsemek içün olar pek çoq küç qoşalar da, mında da öz muvafaqiyetlerini imtihanlarda köstermege tırışalar. Ve nasıl qıymet kesersiñiz, muvafaqiyetli olalarmı talebeler? Men bilesem, menim, baqıñız, sağ oluñ sualiñiz içün, men bugün de bugün, doqsan yedinci senesinden berli mektepte olsun, aliy oquv yurtlarında olsun iş tecribem talil etsem, men bilesem, bu menim eñ küçlü neticelerimden biri. Çünki talebelerni Çoqusı allarda, doğrusını aytqanda, aqiqatnı aytqanda, dersliklerimiz az. İnternette sınalğan aqiqiy malümat o qadar kerekli degil. Demek, derste ocanıñ meareti, ocanıñ ustalığı pek büyük fayda ketirmek kerek. Mına bu faydanen. meraqlanğan talebeler, andan özüne netice çıqarğan talebeler bundan soñ serbest laqırdı etmege tırışsa, kitapnı, yani qırımtatar edebiyatını oqup olsa, onı doğrudan-doğru ukrain edebiy tiline tercime etse, men bilesem, bu, Yahşı bir neticeler. Kerçekten de birazçıq, nasıl aytam, alışmağanımız bir malümattır. Yani Qırım Tatarcasını sıfırdan ögrenip başlağan ve böyle neticelerge kelgen talebeler yañılıqtır, kerçekten siziñ aytqanıñız kibi. Ve bunnen beraber Qırımdan bizim vetandaşlarımıznıñ balaları, yani bizim yaş nesillerimiz, abituriyentler bu universitetke kirmelerini tevsiye etersiñizmi özüñiz? Elbette, adeti üzre, mına, Kiriş kampaniyası tışqı mustaqil testlevden, yani ukraince ZNO ğa registratsiyasından başlana. Mına bu aynıñ soñuna qadar bu registratsiya devam etmekte. Bundan soñ, demek, olar mayıs, iyün aylarında bu testlevden keçip de, olğan vesiqalarnı tapşıra bileler. İyül ayında Anda da yarıştan soñ, demek, kire bileler. Bu birinciden. Eger olarnıñ, elbette, vesiqaları, yani ukrain pasportları, ukrain mektep attestatı olsa, eger bu vesiqalarda azır olmasa, olar içün ayrıca er yılı, mına soñki üç-dört yılı kibi, O, lar içün ayrı sessiya da teşkil etilmekte. Yani Kiyiv Milliy Universitetinde? Kiyiv, bu, Kiyiv, Şevçenko adına Kiyiv Milliy Universitetinde qırımtatar tili ve edebiyatı, ingliz tili ve tercime ihtisasınıñ saibi olmaq içün. Yani bu qırımtatar tiline kirip, aynı zamanda studentler inglizçeni de ezberleyler? ögreneler yani. İnglizceni ögreneler, em de ekinci zenaatı ingliz tili olacaq, magistra, magistr vasıfını keçken soñ ile. Amma şimdi de bakalavrdan keçkenler de onı ala bileler. Ocam, ve bu kafedra çerçivesinde halqara teşkilâtlar ya da başqa memleketlerge teşkilât ya da universitetlernen işbirlik leyhaları barmı, mevcutmı? Elbette, mına bu bizim Eñ küçlü ve eñ yüksek yeñişlerimizden biri. Şimdi yazıqlar olsun Qırım, Qırımda universitetler başqa memleketlerniñ universitetler arasında öyle işbirlik, stajirovka deyik, degen şeylerni imzalamaq Resmiy sürette imzalamaq pek küç, biz bilemiz, siyasiy sebeplerden. Lâkin bizim Kyiv Şevçenko adına universitetimiz, birinciden, çoqtan-çoq Türkiye universitetlerinen iş alıp bara ve bu iş alıp baruvda pek çoq neticeler kördi. Bizim talebelerimiz iç olmadım bakalavr oquvu devamında bir kere Türkiyeniñ qaysı bir universitetini özü seçe bilgen, eger muvaqaitle oqusa, bara bile ve magistraturada atta bir yıl devamında oquy bile. Ve şimdi, añlağanıma köre, bu iş da OGGKte Demek, eki diplom tanıması aqqında da söz yürütile, men bilesem, o da muvafaqiyetli ola bile. Yani yaqın zamanda böyle yañılıqlar da çıqmaq mümkün. Ve aynı zamanda, mesela, Türkiyeden studentlerniñ bu universitetke kirmeleri de mümkünmi? Pek yahşı sual, çünki baqıñız, başta eger men Qırımda çalışqan vaqıtta bizim qırımtatar tilini ögrenmek içün Qırımtatar mekteplerinde talebelerim bar edi. Qırım universitette çalışqanda olar arasında da qırımtatar olmağan talebeler bar edi. Amma o, bir, eki talebeden ibaret olğan raqamlar. Bizde ise, eger biz Türkiye universitetlerini, universitetlerine talebelerimizniñ Yollap, olar türkçeni birinciden seviyesine kötermek maqsadını körsek, aq aynı şu maqsadını, demek, mında kelmek içün Türk çağdaş tiller esasen fakultetinde oquğan talebeler qırımtatar tilini, bizim kafedramızda ondan ğayrı gagauz tilini, azerbaycan tilini, Meni istemek içün keleler de, demek, men büyük bir ğururnen bu fikirnen paylaşma isteyim. Ukrainler, elbette, qırımtatarlar, ukrainler den ğayrı, bizde türk talebelerimiz de, qırımtatar tilini ögrengen talebelerimiz de endi bar demek mümkün. Çünki bu, keçten de, diasporamız içün müim olmaq mümkün. Yani Qırımtatar tilini böyle, nasıl deyim, ciddiy seviyede, aliy oquv yurtu seviyesinde ögrenmek içün fırsatlar bar Kiyevde şimdiki vaqıtta. Bunı bilmeleri kerektir. Ve aynı zamanda bunı da soramağa isteyim, ukrain devletinen bazı bir işbirlikler alıp barılmaqtadır, çünki şimdi milliy universitetniñ hadimleri qırımtatar tili ocaları olğan soñ, nazirlikniñ de sizge muracaat etken sualleri bardır, çünki bilgenim kibi, meselâ, bundan evel kitap derslik mevzuları baqıla edi, Şimdiki vaqıtta nasıl işler alıp barıla?
Bu iş, men bilesem, biraz Qırım işğal etilgen soñ toqtamağa mecbur oldı, lâkin bugün de bugün, şimdi Soñki yılları, e, soñki ayları hususan, bu yönelişte bek çoq işler alıp barıla demek mümkün. Qırımtatar edebiyatınıñ parlaq eserleri, klassik eserleri ukrain, umumen ukrain programmasına, profil oquğan talebeler içün programmasına qırımtatar edebiyat eserleri kirsetile. Ondan ğayrı, qırımtatar tili ve edebiyatını oquğan i Ukraina qıtaiy tarafında oquğan talebeler içün derslikler azırlanıla da derc etile. Men bilesem, ileride de bu bu noqtada iş bitmez de biz Mına bu işğal dan işğalden evel alıp barılğan işini yani başqa fenlerden dersliklerini qırımtatar tiline tercime etüvnen bağlı işini de kötere bilemiz. Ondan ğayrı Ukrainadan. pek çoq qırımtatar tilini inkişaf ettirmek içün şaraitler yaratıla. Birinciden, mına körgenimiz kibi, bir qaç televideniye vastalarımız bar, e, matbuat vastalarımız ilerilemekte, pek çoq Talebelerimiz, şimdi mına dörtünci kursta oquğan talebelerimizniñ vaziyeti pek yahşı demek mümkün, çünki olar çoqusı endi özüne zenatına, zenat boyunca iş taptılar. Demek, kereklik, cemiyette kereklik duyula. Ocam ve asılında bu Ukrainada ya qıtada alıp barılğan faaliyetniñ qıymetine nasıl emiyet beresiñiz? O keçirende faydalı olamı ve Qırımda yapılğanına nasıl teñleştire bilemiz?
Bilesem, bunı aqiqat olsun diye, elbette, biz pek çoq iş yapamız da mında. Bu ileride Qırımğa büyük ve esas fayda olur Demek, birinciden aytmaq küç, çünki ne ise de biz mında Qırımdan, ana Vatanımızdan uzaqmız, pek uzaq olmasa da, uzaq sayıla ğurbettemiz. Ve Qırımda yapılğan iş, ocalar tarafından olsun, e, Vatannı qayğırğan, milletni tüşüngen insan yapqanı pek büyük iş ve biz oña öz issemizni millet severlik tarafından, vatanperverlik tarafından öz bu ğayelernen yürsek de, fikir etsek, men bilesem ne til, ne de millet ğayıp olur. Çoq sağ oluñız ve siziñ de işleriñizde sizge muvafaqiyetler tileyim. Studiyamızğa kelgeniñiz içün teşekkürler. Sağ oluñız, aynı fikirdem, çoqtan-çoq minnetdarım, ileride körüşmek üzere. Evet, çoq sağ oluñız ve sayılı seyirciler sizge hatırlatayım, bugün bizim studiyamıznıñ musafiri qırım tatar tili ocası ve Kiyev milliy universitetiniñ hadimi Abibulla Seycelil bulundı studiyamızda ve sizge de hayırlı künler tilep sağlıqlaşamız, ilkerde körüşeyik.